Gadym zamanlarda, has dogrusy, biziň eramyzyň bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylynyň ýanwar aýynyň on altysyna, sagat takmynan on bir bolup on ikiden on ýedi mundy işlände, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ak alaň obasynda bir eýjejik çaga üç kile sekiz ýüz gram agramda dünýä indi.
Ol çaga maşgalasyndaky dokuz doganyndan aýratyndy. Gülüpdi, Ejeňdi, bir ýerde dur diýip ýetişmänkäň iki ýere barýardy. Ol körpe bolansoň, agalary ony gezekleşip on bäş minut, on bäş minutdan göterýärdiler. Ol diňe sazyň sesini eşidende, Has dogrusy, depiň sesini eşidende, ýere düşüp saza maýyl bolup oturýardy. Adaty çagalar ilkinji sözi eje ýa kaka diýen bolsalar, Atajan olardan aýratynlykda, dokuz aý bolmanka ilkinji sözi balaban boldy. Bir gün agasy Bäşim Goňşulary Muhammet orslardan iki sany on litrlik alýumin bedre, üç sany jam, bir ullakan legen hemem agasy Ýazmyrat alty sany çemçe, birem oklaw bilen jigisine orkestr dösderdiler. Eýýäm üç ýaşyndan Tutuş obany aňk edip, gap-çanakdan saz çalýan Atajana hemmeler aýratyn hormat goýdy. Atajanyň irginsiz yhlasynyň netijesinde paýtagtymyza gelip, mawy ekranlary bezäp ugrady. Sazlary ýurt derejesinde diňlendi. Birnäçe meşhur estrada ýyldyzlarymyz bilen bir sahnada çykyş edip, birnäçe şekilli aýdymlary döretdi. Dur, ýagşy, biziň söhbetdeşligimiz näme barada? Atajanyň Söýgüsi barada ahyryn. Oý, Atajanyň söýgüsi hakda aýdylanda, edil ertekilerdäki ýaly arzuwlar ummanda ýüzen ýaly bolýaň. Atajan durmuşda üç zat söýýär. Ilki bilen, maşgala agzybirligini, dost-ýary, umumy adamzady. Ikinji, kärini. Sazy, sungaty, halal zähmeti, halka hyzmat etmegi söýýän. Üçünjisi bolsa, bularyň ählisini söýmäge uly höwes döredýän. Ýüreginiň ýarsy, ömrüniň manysy, arzuwynyň barysy bolan bagt ýyldyzy Baýram Täji. Atajan öz ýaryna köp zatlar söz berdi. Ilki bilen hemişe söýjegine, ertekilerdäki ýaly söýgi adasyna alyp gitjegine, boýnuna Zöhre ýyldyzlardan düzülen bagt monjugyny dakjagyna, toý sahnasyny ýyldyzlaryň iň süýji mukamlary bilen bezejegine, bu pursatlary Oasis wideo studiýasynyň ýadygärlik ýazga düşürjegine, iň esasy hem, bu söýgi dabarasyny Ýagşymyradyň alyp barjagyna söz berdi. Görşüňiz ýaly, ähli wadalar amala aşýar. Ýekeje ýerine ýetirilmedik wada bolsa, Zöhre ýyldyzlaryndan düzülen bagt monjugy. Elbetde, onam şu gijede hökman dakar. Bu bagtly pursada tomaşa edýän mähribanlarymyz, sizem şol bagtly pursada şaýat bolýaňyz. Goý, mundan beýlägem aşyklarymyzyň ähli arzuwlary, hyýallaryndaky ýaly hasyl bolsun! Bagtly bolsunlar! Üns bereniňiz üçin köp sag boluň! Söýgi ummanynyň bagyt gämisin. Seniň bilen küreklärin ezizim. Çünki bize berlen bagyt adasyn. Ýaşarys söýgüden dolup ezizim.